Яңа уку сезоны башланды. Әти-әниләр балаларын җитәкләп белем йортына юл алдылар. Онытылмас мәктәп еллары. 11 ел буе тырышып-тырышып укыйбыз да, анда алган фәннәр күбесе хәтердән дә төшеп кала. Ә җырчыларыбыз мәктәп программасын яхшы хәтерли микән? Мин моны тикшереп карарга булдым. Татар җырчылары белән кечкенә генә тест оештырдым. Нәтиҗәсен үзегез күрерсез. Ничә ел элек э, мәктәпне тамамлаганың? Мин тамамладым 7 ел, 8 ел элек мәктәпне тамамладым. Э, Мәктәпне ничә ел элек тамамлаганың? Так, 99 елда. Э, Эльвира, мәктәпне ничә ел элек бетердең? Менә шуны искә төшерә аласыңмы? Примерно. Әлбәттә, искә төшерә алам, 2002 елда. Хәзер әйтәм,
6 ел үтте инде. 6 ел үтте.
Ай, Әйдә, э, Шалтыраталар.
Э, Керегез, яме, керегез. Мөнирнең беренче класс җитәкчесе ша- шалтырата. Лариса Ивановна, первая учительница. Сез үзегез ничә ел элек бетергәнегез мәктәпне хәтерлисезме? 25 ел элек, менә быел булды 25 ел. 2012 елда, 1987 елда бетердек мәктәпне. Фирдүс, ничә ел мәктәпне бетергәнең? Менә яңа уку сезоны башланды бит инде, димә. Ничә ел мәктәпне бетердең? Ничәнче елда? Искә төшерәле. Тукта, бүген ничәнче ел әле?
12 ел бүген. 1999 елда мәктәпне, 98 дә, Аллага шөкер. 14 ел. Эшле билгеләренә Бетереп чыктым, чөнки минем дүртледә булган булыр идем, минем әти, мәрхүм инде әтием, главный энергетик булып эшләде. Ни, укытучы апага лампочка җитмәде, әтинең лампочкасы беткән и, шуңа күрә дүртлегә, шуңа күрә эшле генә булды инде. Айрат,
тәбриклибез син Мәктәп еллары дигән программада катнашасың. Искә төшерик әле, ничәнче елда мәктәп бетергән, ничә ел узган мәктәп бетергәнгә?
Бик әйбәт сорау әле бу, Айваз. Беләсеңме, 2000-дә ялгышмасам әгәр дә 2002-дә бетердем мин. Привет, Гүлназ. Привет, Айваз.
Сәлам, Айваз. Яңа уку сезоны башланды. Синең әле иртәрәк балаңа барырга. Ләкин искә төшер әле, син ничә ел элек бетердең мәктәпне? Яки ничәнче елда?
Мин шунысын әйтә алам, киләсе елга, 2013 елда минем мәктәп бетерүемә 10 ел була. Димәк, 9 ел була инде.
Әлегә 9 Математика.
Математика менә миңа аны мин үзем дә белмәсем ничәнче елда бетергәнемне миңа э, бер э, класста укыган э, кыз шалтыратты да Гөлназ, 10 ел була бит безгә дип әйткәч мин о дип уйлап куйдым. Нәрсә ул купрум?
Химия, химия. Нәрсә ул купрум? Купрум.

Нәрсә соң? Мин дә шулай дим идем. Нәрсә соң ул? Күкер түгелме ул?
Купрум, купрум.
Купрум, купрум.
Нәрсә соң ул? Сезгә сорау. Мин синнән сорау бирәм, нәрсә соң ул? Мин беләм аны нәрсә икән. Купрумның нәрсә икәненә җавап бирә алмыйм, Айваз. Медь?
Медь әйтәләр.
Медь. Ну нәрсәдер инде ул. Ә нәрсә, алайса нәрсә ул аурум?
Берәр исеме бармы аның химик матдәнең? Купрум, мин э, беләм ул Менделеев таблицасында купрум. Ә Менделеев таблицасын кем уйлап тапкан? Менделеев. Мин тоже беләм дә, но минем синен синнән иштәсе килә. Ә миннән иштәсе килә менә.
Ул
Купрум тимер ул да. Ә, ә дөреслектә ул бакыр иде, ялганадым мин сезне. Нинди матдә? Матдә, химик матдә.
Айвас, э, ни, син әзрәк минем башымны катырма, минем әле концерт алып барасым бар, шуңа күрә Җидене сигезгә тапкарларга чинча була. Е, сигезең, э, 48.

Токның көче, но ялгышмасам. Ни инде? Ток.
Эсперанто нәрсә ул?
Эсперанто, эсперанто, эсперанто. Эсперанто ул Казандагы урам дип әйт, әйтмәкче идем мин, ләкин ул бөек шәхесебезнең исе. Ә нинди бөек шәхес яны белмим. Эсперанто урам нәрсә булсын инде? Урам, Казан урамы. Безнең урамы Казанда. Эсперанто это. Физик, по-моему, или химик. Да.
Эсперанто ул тукталыш.
Тукталыш.
Э, эсперанто э, ну беренче иң беренче башка килгән әйбер ул урам дип әйтәбез без э, эсперанто монысын әйтү авыррак эсперанто урамын беләм әлбәттә эсперанто урамы бар әйе турцияның башкаласы
Анталия. Башкаласы.
Столица. А, столица Стамбул.
Истанбул.
Так, Турциянең башкаласы. Илнар Сәфиев, Турциянең башкаласы. Анкара.
Стамбул мы Анкара? Стамбул үзгәрде Анкарага. Анкара.
Анкара.
Э, Анкара. Анкара.
Анкара. Беләдер мия үтеп киттем әле недавно. СССР.
Ничек расшифровываться ителә? Э, страна Советских Союзов. Э, Совет...
Союз социалистических республик. Менә беләдер мия Анкара. Укыганда беләдер, оныттым инде. Совет

Королевский пингвиннар.
Бернинди пингвин да юк. Нәрсәгә? Атлантида бит ул э, су төбенә киткән инде. Шәһәр.
Су төбенә киткән шәһәр. әй. Дүртнең тамырын нольгә бүлгәч ничә була? Ике.
Кырык.
Один. Дүрт. Дүрт була инде. Ничек?
Ноль, по-моему.
Ноль? Все не делится. Ноль була?
Яшь ноль. Нольга минемчә бүлергә ярамый бугай. Тапкырларга ярамый. Сән кем әйтте аны?
Укытучы әйтте.
Дүртнең тамырын нольгә бүлгәччә була. Тамырын нольгә бүлгәч дүрт. Казан Татарстанның баш каласы. Шуны әйтә аласызмы инглизчә? Казан Татарстанның баш каласы. Ахаха.
Немецкий звучало. Короче, шул. Ах,
кызын икәнен беләм. Кызын инт э, нәрсә соң әле? Бераздан җавап бирсәм ярыймы бу сорауга? Э, э, Стейт Казан, Татарстанның башкаласы. Кызын
Что-то Репаблик. Казан.
Казань. Оф. Центр. Татарстан. My family is not large. Э, Казан, э, capital Татарстан. The, the Казан. Менә хәзер шуны айт.
Инглизчә. Казан Татарстанның башкаласы. Казан Татарстанның башкаласы. Рус телендәге килешләрне искә төшерегә әле. Падежи.

Подожди, хәзер үлик әле. Нишләп сез менә монда концертның уртасында киләсез дә бөтен фикерләр чуалган вакытта бу сорауларны бирәсез? Неге, әй, ни, э, Африканы кыны инде.
Әлеге сорауга син үзең җавап бирәсең? Беләсең? Мин юк. Столица Африки, ну там вообще, в принципе, столицы нет. Там все там Африка. А, Аның башкаласы юк. Юк, юк.
Бу континент бит. Континент.
Африканың башкаласы юк бит инде аның башкаласы. Африка бит инде ул материк. Африканың башкасы Илнар. Куала-Лумпуру.
Дөресме?
Ну, мин белмим. Чөнки ул континент. Не существует такого. Африка это континент. Мадагаскар.
Или Нигерия. Нигерия. Юк, алай түгел. Нигерияме? Точно син? Дөресме юкмы?

Гөлназ Сафарова мәктәпне бетергәндә кызыл диплом белән чыккан иде, күреп торабыз. 9 ел үзенекен медаль белән чыктың. 9 ел үзенекен эшләгән Сафарова барлык белгән предметларын онды бетергән. Айрат Ильясов, мәктәп еллары программасында. Молодец. Африканың башкасы юк континент ул.
Куала-Лумпур углом дело. Куала-Лумпару-ру-ру.